guys, croeso nôl i Label Deg. Cofiwch i danysgrifio i hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r notification bell fel bod chi'n cael eich ysbysu bob tro ni'n rhoi fideo newydd lan. Mlaen â ni da'r fideo! So, fi wedi bod yn edrych ar y we am anrhegion, falle ar gyfer Nadolig, falle bod chi a'ch grŵp ffrindiau wneud Secret Santa, neu ar gyfer eich ffrind, falle eich teulu chi, a gaswch be? Maen nhw i gyd o dan bimp bint. Pimp pint! Bargen! Yr eitem gyntaf nes i ffeindio oedd ar wefan B&M, um, sef y Cocoa Tree Hot Chocolate Box Set yma. Um, I chi'n cael naw glas gwahanol o siocled poeth yn ddi, a mae'r eitem yma yn dod fyny i bedair pint yn unig. A come on, pwy sydd ddim yn hoffi siocled poeth? Yr eitem nesaf nes i ffeindio oedd y Sane Fluffy yma. Nes i ffeindio'r hein ar wefan Shein, neu Shine, Fi'm cweit yn siŵr shwt ma' shwt ma' gweud e. Ond ta beth, nes i ffeindio nhw ar y wefan yna am bunt a 75 ceiniog. Allwch chi ddim cael gormod o sane fluffy. Yr eitem nesa nes i ffeindio oedd y scrunchies yma gan KBK's, um, cwmni bach nes i ffeindio ar Etsy. Mae'r rhain yn berffaith, dyn nhw ddim o reidrwydd yn gorfod um, mynd gyda'r thema nadolig. Allwch chi brynu rhain i unrhyw un a maen nhw'n gweithio i unrhyw adeg o'r flwyddyn. Wi wrth fy modd da'r eitem nesaf, sef y bagiau colur yma gyda llythyren cyntaf enw chi arno fe. Mae'r rhain yn gallu bod yn anrheg eitha personol a hefyd mae'r rhain yn dupes o rhai um, chi'n gallu cael yn Oliver Bonus, ond mae rhain yn 2 pint 75 ceiniog o M&S, yn wahanol i'r rhai eraill sydd tipyn bach yn ddrytach. Mae'r eitem nesaf yma mor cool, a nes i ffeindio hwn yn B&M eto, sef y ring light yma. Mae hwn yn bimpint ac yn anrheg rili really da i unrhyw un sy'n mwynhau vlogio, e, wneud TikToks, twnnu selfies, chi'n bod yn aml bwrpas. Um, ond mae jyst yn anrheg bach really cute a mae fe'n eitha bach hefyd, so allwch chi fynd â fe i bob man gyda chi. So ie, yeah, pimpint o B&M. Gêm yw'r anrheg nesaf nes i ffeindio eto o B&M. Guess the animal meme. Nawr, os bod chi ddim yn gyfarwydd â memes, beth i nhw yw lluniau bach doniol, a wedyn mae gyda chi um, rhyw ddywediad bach a chi'n goffa trial um, matcho'r mîm lan gyda'r dywediad. Mae'n eitha doniol achos yn aml iawn dwi'n pobl ddim yn dyfalu'n gywir, ond o'n i'n meddwl bod e jyst yn anreg bach neis a Allwch chi'n bendant chwarae hwn gyda'ch ffrindiau neu gyda'ch teulu ar ddiwrnod Nadolig. Ww! A mae'r eitem yma yn bedair punt a phedwar deg naw ceiniog. Yr eitem nesa nes i ffeindio oedd yr albwm lluniau yma, a pa ffordd well o gofio'r flwyddyn na gyda albwm lluniau. Nes i ffeindio hwn ar Amazon am dair punt pump deg, anrheg bach personol neis i'ch teulu, neu ar gyfer eich ffrindie. Yr eitem nesa nes i ffeindio eto ar Shein yw'r fairy lights yma am ddwy bunt 75 ceiniog. Yn, yn aml iawn, mae fairy lights yn gallu neud i'ch stafell chi deimlo bach mwy cosy a am anreg neis i roed i'ch ffrind, um, yn enwedig amser hyn o'r flwyddyn hefyd. Um, mae gyda fi um, gyfaddefiad bach i wneud nawr. Um, Dyw'r eitem nesaf ma ddim yn bimp bunt. Um, mae e'n ddeg punt. Ond o'n i ffili pido cynnwys hwn yn y fideo, guys. Um, beth yw e? Yw'r Bush Choco Trial um, I'm a Celeb yma. I chi'n cael gemau I'm a celeb, i chi'n cael pethe yy afiach i fita, ond o'n i'n meddwl bydde fe'n anrheg rili hwyl i neud gyda'ch ffrindie chi hefyd, yym a ma' jyst yn ffito mewn gyda'r adeg yma o'r flwyddyn, so chi'n meddwl? Yym felly ie, ma' hwn yn ddeg punt eto o Bee and Em, yym falle allwch chi fynd halfs gyda'ch ffrindie chi. A dyna ni am fideo heddi, gobeithio nathoch chi ffindo'r fideo yma yn ddefnyddiol mewn rhyw ffordd neu gilydd. Ei, cofiwch i danysgrifio, i hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r notification bell fel bod chi'n cael eich hysbysu bob tro ni'n rhoi'r fideo newydd lan. Ond tan fideo nesa, Nadolig llawen, a welai chi yn y flwyddyn newydd! Ta-ra!